Ekerombeta, ekerombeta nachiya nchanda ekerombeta.
Torie embaka nakanwa gaito. Mwanyagete inge buya mono naende karibu eye ntorie embaka tore nomwarimu obino tokona ko nyakwana ng'ora ng'ora buna togosemania. Ekero tokoria embaka igo togosemania obwate semi ame na semi omwabo na esemi eye ni igoro ye chingako. Ase toigekeire noboroso bwa mwanyagetindi. Onye gotagete kogenderera komanya amange igoro y'ekegusii na obogusii bwaito chingencho chi'omogusii buna twamenyete kare buna totakeire komenya ebi togendererete gotama korwa ase bire, rigereria egetabu gekorokwa ng'a Omogusii, kerikire na obina onyambane na abanto bande abange. Naboigo onye gotagete komanya koigeria abanto babeine ekegusii naye bwensi omanye edictionary nere gega y'ekegusii. Erikire na bosire. Erikire na bosire. Eebo, nekorwa kwendabasia, gose endabaro, gose eng'aki naende, nabo iga aye. Nabo iga aye. Ah, eh, eh, twara ebitabu ebi nyomba nabo biragokonye ekiagera it is identity. Yes. Naende ekero obwate identity yao iga ekoba buya kwemanya. Onye aye totageti, tiga abana bao bamanye baminto gaki. No to- toba buna omokorogo tobatangete tosa- tokore kwene. Bono twakwanerete igoro yo echeche ekonya gotira iga baka yaba emuma. Ntagete tobire oyomba nototebi bono rero. Orasange omwana akona koengererania na omonto omonene buna omoibori oye, anti yaye, ng'ina gose monto monene ore o- o- o- risk ki ere. Omanyete ase oboigo ekobua omogusii ase chingako chi'abagusii, mwana tare koiraneria ise gose ng'ina cheche igo, osore igo. Ekiagera omogaka giakwanire egento igo orageitoonire, igo igo yamanyire ng'a nonya nomong'ina tari konya gokwengereria bosa, goika ebe na rirorio ogwakorire echeche gete. Bono igo okonyora ng'a iso giateneine aria akogokwanera. naye giote ne ng'a tori komoiraneria. Unless okoboria egento kebwenerete omoiranerie, lakini onye ogo okogogikeria tobwenereti koiraneria back, ekiagera okogikeria igo egento nkere agokoroba, egento nkere agokobeka buya. Ase ayio mbare oo bono baetaniri bakaengererania na ise na ng'ina, Yes. banto buna aba mbari gochi bamenya buya, Mbari bachi baba ba ba ba ng'aki mabiarare. mbari koira mabiarare, yani mbari gochi bamenya buya gochi bosio. Eh. Igo okonyora nemechando gete ngochire yasoagatia, na ekero yasoire yatengechia. oboroso bwabo. oboroso bwabo, naende ekero yatengechiri igo bono obogima bwabo mbori gochia koba buna kanga bwaba. Na ayio namaene, inwe rigereria aya asore, Rora ng'a omonto okagete na mbaetanete na ise na ng'ina, origererie naki amenyete, alafu origererie noria ise na ng'ina baseseneti, nere orore buna amenyete, goika orore etofauti ero, goika ore ching'encho gete chitabwekaini ching'ao ching'ao chikorete ki? Chire emechie eyio. Igo tobwenereti koengererania na iso gose na nyoko. Egento kere naende gwantebia ng'a ah, kona gotaka koengererania na omo omonto omonene omoibori mono mono, ng'a igo nabo orasange omogaka oyo gose omong'ina oyo okwanire eng'ana, Ee bono.
Na ng'ana yarure mono teri koirana, teri konyara koirana. goika esonsoru.
Buna, buna omogaka ara aragotebie ng'a yachaga ng'a ng'a kaa naye aa, Ero. kaa naye aa no okorerwa. Ero. Eh. Bakwanire bo naende biabeire bo. Naende biabeire. Mbiri goeta, mbiri goeta. Mono tori gochia inse. Ee bono. Bono ekero okomaete na nkwagoserete omogaka, igo okomosaba amaabera atarakwa, kwamotoroba. kwamosunsora, mwasunsora na mwari kende amo amang'ana ayio era, motakoreti bo, goika akoiranane.
Goika akoiranane. Igo momoire agosori, sana sana abaibori baria Moibori tari bakoiborete, gokorerwa gosori. tomoirere acheche. Alafu bono obibe omonwa oyo gwateba oyo ogos- o- oraragereria gose okwane egento egekong'u nabo naende okorage, nabo ogosesenia. Ee bono, omoru noro ogoseseni. Noro ogoseseni. Ee bono. Igo totebe ng'a naende nabo oko, nabo oko okobera omogaka omuya, omobere omuya bagakwana eng'ana engiya, nero nabo ekoba engiya. Ee, ogoseseni.
Ogoseseni. Abange bono tokorigia amaseseni korwa ase abaibori, naende ekero orendete abaibori bao ingochi ore gwasesenigwa ching'encho ao ao, either goetera ase abana, gose goetera ebikorwa, goetera, gose goetera enibo, ngosesenigwe ore. Yaani abaibori bao nabwo chingoro chiao. Nabwo chinyasae chiao. Ee bono.
Mbuya mono sana Mister Obino, igo twaigure ng'a koengereranire omoibori you are running on the risk of moibori oria gokwana gose Aba- aba- agechigwe abanto bachire siku hizi batari gokumia igoro ya omoibori. ng'a nki ekio mogakoyia amanyete Ee, gwanyu. abande abasae bande nkorora egento ekwaroka tiktok abasae bakare konyatura atari gwaturwa Naende mbabwate abaibori, okwo nogosiria chinsoni. Ekero ogosiria chinsoni gwachaka gototebia nomwogo ase abaibori bao bare korigereretie nabanto bande. Tari buya omonto naro ontebeti ng'a engaki ende iga ng'a Tokora enyoko aitere amariga, naende omong'ina ekero ekero akare korera ng'a nomwana oye omogosera tagotaka mariga aria agunse, ng'a akobeka egetambaa. Amabe, amabe, amabe, amabe agokoiranana. Agokoiranana. Mm, ekiagera okogikeria. Okogikeria.
Mm.
Toanche omoibori oye akogikeri igoro ye rigoso gwakorete gose amamocho gwakorete, saba okwabera. Batebete ng'a, Sonsora na bwango, na mbero chia Ngabi toganye rampera. Kai.
Sonsora, sonsora na bwango na nguru, na, Na mbero chia Ngabi toganye rampera. Masonsoro.
Ngagete ira arete ekawe ya rero ng'a sonsora na mapema toganye ra, eh, bwango na, na mbero chia Ngabi tonga, toganye rampera. Ekegusia ekeratagete kwanga gosoka. Mbuya mono kegima, tiga toimerane naende ase etunda ende bwango iga, ase togochia gokwanera bono amang'ana amange buna ah, eh, buna amang'ana ki aria tiga ndarigereria iga iga. Gochia tore gokwanera amang'ana amange sana sana ase inwe mono efamilia, naboigo komanya ng'a ekero omogaka asirire, omwana oyo twarogete ntobwate ekemero, ntobwate na ekerentane, ekerentane nke ancheire goaka embe eh egekamago. Mbuya mono abanto mbare baborire risoa riria ebange sana. Igo ase ekebindi gekobwatia, make sure kwabeire ororo onyare komanya gose ng'aki amang'ana ayio are gokorekana.